Ӕхсӕзӕм сӕр Йесо сабаты фӕцӕйцыд ӕфсирджын хуымты. Йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ тыдтой ӕфсиртӕ, ӕууӕрстой сӕ къухтӕй ӕмӕ хордтой. Фарисейтӕй сын чидӕртӕ загътой: «Сабаты цы нӕ фӕтчы, уый цӕмӕн кӕнут?» Йесо сын дзуапп радта: Давид йе мбӕлттимӕ куы сыстонг, уӕд цы бакодта, уый тыххӕй нӕ кастыстут ӕви? Бацыди Хуыцауы хӕдзармӕ, райста мӕ бахордта ӕрмӕст сауджынтӕн хӕрын кӕй ӕмбӕлд, уыцы нывонд дзултӕ, ӕмӕ ма дзы йе мбӕлттӕн дӕр радта. Йесо ма сын загъта:
Адӕймаджы фырт сабатӕн йӕ хицау у.
Иннӕ сабаты бацыди синагогӕмӕ ӕмӕ ахуыр кодта адӕмы. Уыди дзы, йӕ рахиз къуххуыскъ кӕмӕн уыд, ахӕм адӕймаг. Динамонджытӕ ӕмӕ фарисейтӕ сӕ цӕст дардтой Йесомӕ, кӕд сабаты сдзӕбӕх кӕнид, зӕгъгӕ, цӕмӕй йӕ фӕзылын кӕной. Фӕлӕ сын Йесо зыдта сӕ хъуыдытӕ ӕмӕ йӕ къуххуыскъ кӕмӕн уыди, уыцы адӕймагӕн загъта: «Сыст ӕмӕ адӕмы размӕ рацу!» Уый сыстад ӕмӕ рацыд адӕмы размӕ. Уӕд сын Йесо загъта: «Ӕз уӕ фӕрсын, сабаты хорз кӕнын ӕмбӕлы, ӕви ӕвзӕр? Уд фервӕзын кӕнын, ӕви йӕ фесафын?» Йесо се ппӕтыл дӕр ахаста йӕ цӕст ӕмӕ загъта цӕнкуылӕн: «Радар дӕ къух!» Уый бакодта афтӕ, ӕмӕ йӕ къух ысдзӕбӕх. Динамонджытӕ ӕмӕ фарисейтӕн сӕ маст рафыхт ӕмӕ уынаффӕ кодтой, Йесойӕн цы бакӕной, ууыл. Уыцы рӕстӕг Йесо хохмӕ ссыди бакувынмӕ, ӕмӕ ӕнӕхъӕн ӕхсӕв уым куывта Хуыцаумӕ. Куы рбабон, уӕд басидт йӕ ахуыргӕнинӕгтӕм, равзӕрста дзы дыууадӕсы ӕмӕ сӕ схуыдта апостолтӕ. Петр зӕгъгӕ кӕй схуыдта, уыцы Симоны ӕмӕ уый ӕфсымӕр Андрейы, Иаковы, Иоанны, Филиппы, Варфоломейы, Матвейы, Фомайы, Алфейы фырт Иаковы, Фӕсномыгӕй зилотӕй хуыдтой уыцы Симоны. Иаковы фырт Иудӕйы ӕмӕ Иуда Искариоты Йесойыл фӕстӕдӕр гадзрахатӕй чи разыди, уый. Йесо семӕ хохӕй ӕрцыд ӕмӕ ӕрлӕууыди тъӕпӕны. Уым уыдысты йӕ бирӕ ахуыргӕнинӕгтӕ дӕр, ноджы ма ӕппӕт Иудейӕ, Иерусалимӕй, стӕй денджызы былгӕрон Тир ӕмӕ Сидоны зӕххытӕй ӕрцӕуӕг бирӕ адӕм. Уыдон ӕмӕ рцыдысты байхъусынмӕ ӕмӕ сӕ низтӕй фервӕзынмӕ. Ӕнӕзӕгъинӕгтӕ хъизӕмарӕй кӕй мардтой, уыдон дӕр-иу сдзӕбӕх сты, ӕмӕ адӕм иууылдӕр архайдтой Йесойыл бандзӕвыныл. Уымӕн ӕмӕ-иу дзы рацыди тых ӕмӕ дзӕбӕх кодта се ппӕты дӕр. Йесо йӕ ахуыргӕнинӕгтыл ахаста йӕ цӕст ӕмӕ райдыдта дзурын: «Тӕхудиаг стут, мӕгуыртӕ! Хуыцауы паддзахад сымах у! Тӕхудиаг стут абоны ххормӕгтӕ! Хуыцау уӕ бафсаддзӕни! Тӕхудиаг стут абоны кӕуджытӕ! Сымах сцин кӕндзыстут! Тӕхудиаг уыдзыстут, адӕймаджы фырты тыххӕй адӕмӕн ӕнӕуынон куы уат, куы уыл бахъоды кӕной, цъыфыл куы калой ӕмӕ уын уӕ ном куы сӕгат кӕной, уӕд. Цин кӕнут уыцы бон ӕмӕ райут, уӕларвы уӕм ӕнхъӕлмӕ кӕсы стыр хорзӕх. Ацы адӕмы фыдӕлтӕ пехуымпартӕн дӕр афтӕ кодтой. Фӕлӕ сӕр уӕ сӕрхъӕзгуытӕ сымах ныридӕгӕн райстат уӕ хорзӕхы хай. Сар уӕ сӕрӕбоны фсӕстытӕ, сымах сыстонг уыдзыстут. Сар уӕ сӕрӕбоны цингӕнджытӕ, сымах скӕудзыстут ӕмӕ ныдздзыназдзыстут. Сар уӕ сӕр, ӕппӕт адӕм дӕр уӕ хорзы кой куы кӕной, уӕд. Ацы адӕмы фыдӕлтӕ мӕнг пехуымпартӕй дӕр афтӕ ӕппӕлыдысты. Фӕлӕ сымахӕн мӕн мӕ хъусджытӕн зӕгъын: уарзут уе знӕгты, хорз кӕнут сымахӕй йе сӕфт чи уыны, уыдонӕн. Уӕлгъитджытӕн хорзӕх курут Хуыцауӕй, кувут уе фхӕрджыты тыххӕй. Де хсӕрфарс дын чи ныццӕва, уымӕ бадар иннӕ дӕр, ӕмӕ дын исчи дӕ пӕлӕз куы иса, уӕд ын ратт дӕ хӕдон дӕр. Чидӕриддӕр дӕ кура, уымӕн ратт ӕмӕ дӕ чи цайса, уый-иу фӕстӕмӕ ма рцагур. Адӕммӕ сӕм ӕнхъӕлмӕ кӕсут, уый сын аразут уӕхӕдӕг дӕр. Сымах чи уарзы, уыдоны куы уарзат, уӕд уый тыххӕй цавӕр хорзӕх аккаг стут? Тӕригъӕдджынтӕ дӕр уарзынц, чи сӕ уарзы, уыдоны. Ӕмӕ сымахӕн хорзы чи бацӕуы, кӕд уыдонӕн кӕнут хорз, уӕд уый тыххӕй цавӕр хорзӕх аккаг стут? Тӕригъӕдджынтӕ дӕр афтӕ кӕнынц. Ныфсо кӕмӕй ис, бафиддзысты уынӕй, зӕгъгӕ, кӕд ӕфстау уыдонӕн дӕттут, уӕд уый тыххӕй цавӕр хорзӕх аккаг стут? Тӕригъӕдджынтӕ дӕр тӕригъӕдджынтӕ ныфстау фӕдӕттынц, цӕмӕй фӕстӕмӕ райсой, цас радтой, уыйбӕрц. Фӕлӕ уарзут уе знӕгты. Хорз кӕнут ӕмӕ ӕфстау дӕттут, фӕстӕмӕ исты кӕй райсдзыстут, уымӕ ӕнхъӕлмӕ нӕ кӕсгӕйӕ. Уӕд уын уыдзӕни стыр хӕрзиуӕг, ӕмӕ уыдзыстут Дунедарӕджы хъӕбултӕ. Уый хорз цӕстӕй кӕсы ӕбузныг-тӕм дӕр ӕмӕ фыд-зӕрдӕтӕм дӕр. Уӕдӕ ут хӕрзгӕнджытӕ, уӕ фыд хӕрзгӕнӕг куыд у, афтӕ. Иннӕтӕн тӕрхон ма кӕнут, ӕмӕ тӕрхонгонд нӕ уыдзыстут. Тӕрхон макӕмӕн рахӕссут, ӕмӕ уын тӕрхон нӕ рахастӕуыдзӕн. Хатыр кӕнут, ӕмӕ уын уыдзӕни хатыр. Дӕттут ӕмӕ райсдзыстут, уӕ фӕдджи уын ӕркалдӕудзӕни раст, хӕрзнад ӕмӕ йемыдзаг барӕнӕй. Уымӕн ӕмӕ цы барӕнӕй барут, ахӕмӕй сбарстӕуыдзӕн сымахӕн дӕр. Йесо сын загъта фӕсномыг ныхас дӕр. Куырмӕн куырмыхонын йӕ бон куыд бауыдзӕн? Сӕ дыууӕ дӕр уӕрмы нӕ ныххаудзысты ӕви? Ахуыргӕнинаг йӕ ахуыргӕнӕгӕй уӕлдӕр нӕу, фӕлӕ ӕппӕтдӕр чи сахуыр кӕна, уый суыдзӕн йӕ ахуыргӕнӕджы хуызӕн. Цы кӕсыс де фсымӕры цӕстдардумӕ, дӕхи цӕстытӕ къала бӕлас нӕ фиппайыс. Куыд у дӕ бон де фсымӕрӕн зӕгъын, ме фсымӕр, ӕри-ма дӕ цӕстӕй дын ӕрдуш исон, дӕхи цӕсты къала бӕлас куы нӕ уыныс, уӕд. Цӕст мӕ хъус, дӕхи цӕстӕй уал къала бӕлас сис, стӕй уӕд фендзынӕ, де фсымӕры цӕстӕй ӕрду куыд сисын хъӕуы, уый. Ӕвзӕр дыргъ кӕуыл зайы, ахӕм хорз бӕлас нӕй, стӕй хорз дыргъ кӕуыл зайы, ахӕм низджын бӕлас дӕр нӕй. Алы бӕлас дӕр йӕ дыргъӕй бӕрӕг вӕййы. Какон сындзӕй не ртонынц легъуи, сындз къутӕрӕй та сӕнӕфсир. Хорз адӕймаг йӕ зӕрдӕйы хорз хӕзнадонӕй рахӕссы хорзӕх, фыдзӕрдӕ адӕймаг та фыдӕхы къӕбицӕй рахӕссы фыдӕх. Уымӕн ӕмӕ зӕрдӕ цӕмӕйдзаг вӕййы, дзыхӕй дӕр уый рацӕуы. Цы уын зӕгъын, уый куы нӕ кӕнут, уӕд мӕ хицау-хицау цы хонут? Мӕнмӕ рцӕуджытӕй мӕ ныхӕстӕм чи хъусы ӕмӕ сӕ чи ххӕст кӕны, уыцы адӕймаг кӕй хуызӕн у, уый уын зӕгъон. Арв чи скъахта ӕмӕ йӕ хӕдзар дурыл чи сӕвӕрдта, ахӕм хӕдзаргӕнӕджы хуызӕн у. Дон куы раивылд ӕмӕ уыцы хӕдзарыл куы ахӕцыд, уӕд ӕй фенкъуысын кӕнын йӕ бон нӕ баци, уымӕн ӕмӕ фидар бындурыл ӕвӕрд уыди. Мӕ ныхӕстӕм чи хъусы мӕ сӕ чи не ххӕст кӕны, уый та у, йӕ хӕдзар зӕххыл ӕнӕбындурӕй чи сарӕзта, ахӕм адӕймаджы хуызӕн. Хӕдзарыл дон куы ахӕцыд, уӕд уайтӕккӕ ӕркалд ӕмӕ ныппырхи бынтондӕр.